Hello students, illum ħan nitkellmu fuq it-tieni parti tat-topic oxygen. Illum ħankunu qed nitkellmu fuq oxides. Eh, oxides huma compounds li għandhom oxygen ġo fihom. Ħanibdew minn page 114 tal-booklet. Okay? Mela, X'inhuma oxides? Tajjeb li nkunu nafu li oxide ifisser compound li għandu oxygen ġo fih, minħabl bħal pereżempju magnesium oxide, carbon dioxide pereżempju. Id-definition tal-kelma oxide importanti tkunu tafuha and highlight it on your booklet. So, hawnhekk għandna fuq l-ewwel kaxxa tal-border aħmar għandna diversi ismijiet ta' oxides u fil-kaxxa l-blu għandna diversi formulae ta' oxides. Ħa naraw biex nimmaċċjaw l-ismijiet mal-formula. So, magnesium oxide, what do you think the formula is? MgO. Zinc oxide, il-formula hija ZnO. Sodium oxide, il-formula hija Na2O. Ok, mela kif ġew hekk il-formulae għax qed nagħmlu dik tal-balance of charge method li għamilna ħafna examples fuqhom. Um, jekk ma tafux għalfej hemm dattu żgħira u hekk, I suggest you go and revise chemical naming. Aluminium oxide, il-formula hija Al2O3, Carbon dioxide, CO2, qed ninnutaw li hemm din id-dye, minn hawn u ftit ieħor ħa nispjega għal xiex, iron oxide, Fe2O3, u potassium oxide, K2O. Now, one of these oxides is an odd one out.

Meta qed ngħidu non-metal oxide ifisser compound bej non-metal, b'carbon, u oxygen. Ok? Dak kien qisu starter fuq oxides. Now, mela aħna nistgħu niġu għall-conclusion li oxides jista' jkollna żewġ tipi, jew metallic oxides, jiġifieri jikkonsistu bejn metil u oxygen, jew inkella non-metallic oxides jew non-metal oxides, l-istess ifissru, jiġifieri bejn non-metal u oxygen. U l-lesson tal-lum fuq dawn ħa tkun, fuq dawn iż-żewġ tipi ta' oxides. Din il-flowchart please ikkupjawha at the bottom of page 114. Mela, in summary, issa ħa ngħidha in the form of a word equation, ok? Metal oxides jiffurmaw meta għandek metal jirreactja ma' oxygen, ok? Mela pereżempju bħal sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Now, These type of These type of oxides, jiġifieri il-metallic oxide li qed nitkellem fuqhom issa, it-tip ta' bonding li għandhom ġo fihom huwa ionic. Għalfejn? Għax għandek bonding bej metal u non-metal, li f'dan il-każ in-non-metal dejjem huwa oxygen. Għax il-bonding huwa ionic, konna rajna fil-properties ta' ionic compounds li dawn huma, the vast majority of ionic compounds are solids, so therefore metallic oxides are solid. Mela jekk ikollna mistoqsija f'xi worksheet pereżempju, what is the state of, l-istate qed nirreferi għal gass, liquid jew solid, of for example sodium oxide. Tara x'tip ta' oxide hu, huwa non-metal oxide jew metal oxide. Jiena saqsejtkom sodium oxide. Mela, tfittex fuq il-periodic table, tiċċekkja sodium, it's a metal, Ok, mela sodium oxide it-tip ta' bonding li għandu huwa ionic mela għax huwa ionic huwa solid. Alright? The next part non-metal oxides jiffurmaw meta għandek non-metal reacting with oxygen to form a non-metallic oxide. Now, the type of bonding present within the non-metallic oxides is covalent għax għandek bonding bej two non-metals u daw għax huma covalent konna rajna fil-properties ta' covalent substances jekk ma tafux għal xiex qed nitkellem please go to the topics of bonding konna għadna li most of them are gases or liquids you can't have covalent compound which is solid. Ok, mela biex infakkarkom ftit meta jkollna din a repetition bonding bejn metil non metil hekk huwa ionic u qed ngħidu li meta um, il-compound huwa bej metal minn din in-naħa u oxygen Dak it-tip ta' bonding ovvjament hemm ikun ionic. Meta jkollok bej bonding bej any nonmetal and oxygen obviously the bonding then is covalent. Dawn il-word equations importanti tkunu tafuhom.

Ehm, din hija summary, alright? Dil-biċċa mhux qiegħda fil-booklet imma ehm, ħanagħmel naqqa' summary żgħir ta' kif kienu jiffurmaw dawk l-ionic bonds li tant tkellimna fuqhom qabel il-Javierli. Eh, basically, eh, fil-formation ta' tal-metallic oxide, magnesium oxide, alright? Ehm, ikollok il-metall, f'dan il-każ magneżjum ikollu two outer electrons, li jagħti l-electrons tiegħu lill-oxygen. Issa, oxygen spazji vojta għandu tnej għax qiegħed group six. Oxygen għandu ħafna tendenza li jkun irid dawn l-electrons. He is in real need to gain these electrons because he is a reactive gas. Alright? Gases oħra, non-metal gases oħra, li qegħdin fl-istess section tal-periodic table bħal pereżempju nitrogen, m'għandhomx din qisu d-desire biex jattira daqshekk electrons, allura jkunu inqas reactive minn oxygen, imma oxygen huwa wieħed mill-iktar nonmetals li huwa reactive. So,

Ħa niddevja naqra fuqhom u mbagħad immur fuq in-non-methyl oxides. Il-methyl oxides we can find them naturally on our earth and we find them as natural minerals. Per eżempju hawnhekk qed naraw il-mineral aluminium oxide. Dawn per eżempju f'ċertu pajjiżi jinsabu ġo xi mines. Hawnhekk għandna chromium oxide, titanium oxide. Dawn li jagħmlu mbagħad jagħmlu chemical process li minnu il-metal oxide, ir-rock, naturali li tkun imħallta ma' xi impurities oħra, ma tkunx metal oxide biss, ikun hemm ir-ramel, pereżempju, ikun hemm ħafna iktar. Jagħmlu chemical process fejn il-metall joħorġuh minn ġo dan il-mineral u jispiċċa l-metal waħdu. Mbagħad meta l-metal ikun waħdu, ma jkollu xejn iktar imħallat miegħu u jiġi element, ikun jista' jintuża għal diversi uses, bħal pereżempju aluminium jintuża biex jibni bodies tal-ajruplani. Chromium ukoll jista' joħroġ mill-mineral u jintuża għal ħafna uses, anke pereżempju biex jagħmel il-borom stainless steel pereżempju. U mbagħad l-istess ħaġa għat-titanium, ok? Issa, oxygen mela jista' jirreaktja ma' ħafna mill-metalli li jeżistu. Ok? U qed ngħidu li meta oxygen jirreaktja mal-metalli jagħmel metal oxides. But, not all the metals react with the same speed. Ok? Metal bħal sodium jirreaktja fast ħafna ma' oxygen. Metal bħal copper idum mhux ħażin biex jirreaktja ma' oxygen. So, what do we need to appreciate? Li most of the metals which exist

ħames metalli biss, imma keep in mind li there are other metals which can also react with oxygen, ok? Kieku l-lista ma kienet tispiċċa qatt. So, dis-sentenza please mhux qiegħda fil-booklet tal-aħmar Different metals react with oxygen at different speed. Copy it at the bottom of page 114. Now, Turn the page, 215. U jiena kont qed ngħidilkom fil-slide ta' qabel li l-metals jirreaktjaw bi speed differenti ma' oxygen. U li ħa nagħmlu hawnhekk ħa nurikom clip tal-ewwel three metals, sodium, calcium and magnesium, reacting with oxygen. Also, whilst looking at the clips, please keep an eye to the observations seen. Meta metals jirreaktjaw mal-ossiġnu wkoll jipproduċu observations differenti. Calcium metal will also react rapidly with the oxygen in the air. It melts rapidly. Mela, hawnhekk is-sodium mill-ewwel jaqbad u waqt li qed jaqbad qed jipproduċi dik il-yellow flame. Issa, imbagħad għandna l-calcium, spjegalkom xi ħaġa fuq ukoll, so ara mhux mill-ewwel qabad ħa ftit sekondi biex jaqbad u okay, um, u forma l-calcium oxide imbagħad. U magnesium dik konna minniha wkoll l-iskola

Fuq page 115, alright, għandna table li din hemm lista ta' elements u l-elements qegħdin qishom l-elements isseparajthom jekk humiex metals jew non-metals. U li ħa nagħmlu, Hemm l-example ta' calcium diġa lest. Dak ħa nispjega kif ġiet dik is-simbil balanced equation. Ok? And in order to write the simbil balanced equation ħa niffolowjaw dawk l-isteps li konna tgħallimna diġa fuq page 90 tal-booklet fejn aħna konna tgħallimna biex minn word equation neqilbu ġo symbol equation. Ok? Mela, ehm, ma ninsewx hawnhekk qed naraw daw il-metals, alright, reacting always the same with the same reactant which is oxygen. And on the foolscap, please write this word equation. Okay? calcium plus oxygen jiġi calcium oxide. Mela aħna issa xogħolna huwa li dik neqilbuha ġo simple balanced equation. Isimgħu sew l-isteps li konna ħadna fuq page 90 meta konna minnihom l-iskola. So, the first, jien hawnhekk l-isteps għamilthom f'dil-kaxxa l-ħamra. L-ewwel step kienet identify any diatomic elements. Id-diet omik elements konna mmarkajniehom fuq il-periodic table u kien hemm seba'. Minn din l-equation, alright, hemm żewġ elements, calcium, oxygen. Issa ħa niċċekkjaw jekk wieħed minnhom huwiex diatomic. So, oxygen yes is diatomic, calcium no. Mela x'jiġifieri diatomic jiġifieri? Maġenb is-symbol ta' oxygen ħa nagħmel tu żgħir bħal dan. Right? Then, write the symbol of the other elements. L-other element huwa calcium. X'inhu s-symbol tiegħu? Ca. Go to step 3. Identify the ionic compounds and work out their formula using the balancing of charge method. Mela, Dan huwa compound. Huwa ionic? Iva, għax għandu bonding bej metal u non-metal. Mela, fil-working tiegħi ħa nikteb l-ions ta' calcium u ta' oxygen. Ta' calcium għax huwa metal iċ-ċarġu huwa equal għal group number, 2, u plus għax metal. Oxygen huwa nonmetal, iċ-ċarġi jagħtu minus. Two għax nagħmel eight minus six u minus għax nonmetal. U ċ-ċarġis ġew equal and opposite. Mela, m'għandi bżonn inżid la iktar oxygen u la iktar calcium. Mela ħa nibqa' b'wieħed calcium, b'wieħed oxygen. Allura ma niktibx subscripts. L-equation mhijiex lesta għad, irrid nibbilanċja billi nagħmel dik it-table tal-left u r-right tiftakruhom? Calcium kemm għandna hawnhekk? Wieħed. Calcium in-naħa l-oħra? Wieħed. U mbagħad oxygen għandna tnej u oxygen hawnhekk għandna wieħed. So I need to add that large number which is called a koefficient. Żidt 2 hawnhekk, mela hekk ġie 2 calcium ukoll, mela rrid inżid 2 ieħor hawn. U dik hija l-ispjegazzjoni ta' kif l-ewwel waħda saret. Issa, intom agħmlu pause fuq il-lesson u ippruvaw l-examples fuq il-foolscap u mbagħad Ħa jkun hemm l-answers iktar quddiem f'dal-video u mbagħad ikkorreġuhom. Once li tikkorreġuhom imbagħad iktbu t-tweġibiet tagħkom fuq il-booklet. Ok? Mela. Hawnhekk għandkom il-word equations li tistgħu tiktbuhom fuq il-foolscap. Maġenb l-isem ta' kull metal ukoll please iktbu r-ranking ta' kemm dawn il-metals huma reactive. Ok, jien qed niktibhom fil-kaxxi issofor ukoll.

observations are important ok so the fact that when calcium burns it burns with a red flame that's important li copper li jifforma a black solid copper oxide huwa important li iron meta jinħaraq fl-oxygen jagħmel dawk il-yellow sparks magnesium li jipproduċi bright white light

Oxygen mhux mal-metals biss jista' jirreaktja, oxygen jista' jirreaktja anka ma' non-metals. U hawnhekk hawn oxides li ġew iffurmati meta oxygen irreaktja ma' non-metals. Mela when we're saying non-metals we are referring to the right side of the periodic table. Okay? And I have for example carbon dioxide.

alright, u fit-table ta' page 115, alright, you can pause the lesson u ippruvaw agħmlu simple balanced equations ta' meta carbon jirreactja ma' oxygen biex jagħmel carbon dioxide u anke ta' sulphur meta jirreactja ma' oxygen biex jagħmel sulphur dioxide. Ehm, jien hemmhekk inkludejt ta' Phosphorus, però that is extra. Dik fil-MedSec ma jistax isaqsihilkom, ok, it's not in the syllabus, you can write it if you want but mhux ħa nsaqsiha. Jiena li nista' nsaqsi jew ta' carbon bħala equation jirreacti ma' oxygen jew inkella ta' sulphur jirreactia ma' oxygen. L-observations ukoll huma importanti, ok ta' phosphorus m'hemmx għalfejn tkun tafhom l-observations ehm issa x'inhu l-importanti li niftakru li oxygen huwa a very reactive element u jista' fin-natura jirreactja kemm ma' metals u kemm ma' non-metals meta oxygen jirrijektja, il-compounds li jifforma huma oxides u oxides jista' jkollna żewġ tipi, jew methyl oxides jew non-methyl oxides. Trid tkun taf tagħti eżempji ta' methyl oxides u ta' non-methyl oxides. Mela methyl oxides pereżempju eh, copper oxide. Non-methyl oxide pereżempju sulfur dioxide. Trid tkun taf ukoll li methyl oxides, għax it-tip ta' bonding huwa ionic, ok, mela dawn jistgħu jkunu solids biss. Trid tkun taf ukoll li non-methyl oxides, għax il-bonding huwa covalent, Dawn jistgħu jkunu kemm gases kemm liquids. Per eżempju, water is a non-metal oxide, but it is a liquid. Carbon dioxide is a non-metal oxide, but it is a gas. Right? Ehm, għal-lum ħa nieqfu hawn, ħa jkun hemm homework assoċjat ma' din il-lesson ta' oxides. U issa tinsewx biddilt ftit il-mod ta' kif qed nibgħatilkom il-corrected work għax qed nibgħatu fuq Teams. Il-bqija ma nbidel xejn. Ok? Thank you.